Mhuri yeZimbabwe, hama neshamwari kumati mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi, anova iye 2 February 2026, apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga mhuri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV, just like, subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai update maringe nenyaya yeadvocate eh, nelson chamisa muzuva ranhasi ibirthday raadvocate nelson chamisa vasvitsa ivo 48 years so tinoti makorokoto kuna advocate nelson chamisa makorokoto congratulations andlope soyo unogonongonyorawo zvakare mucomment section kuti congratulations advocate nelson chamisa kana kuti congratulations uh, people's president in the comment section timboratidza support yedu kuna advocate nelson chamisa because right now we are seeing so many people are attacking advocate nelson chamisa uh, vachishandisa nzira dzakasiyana siyana vamwe vachiti advocate nelson chamisa zvavari kutanga izve hapana kwavanosvitsa yet uh, those people varida kuedza kuti pashaikwe morau kubva kuvanhu so iwewo mutei zimbabwe kuti uh, tikwanise uh, kungokunda just right in the comment section wobva walike this video kuti uh, moto urambe uchinzwira advocate nose yamusavasvitsa ivo eh, 48 years nhasi so mukomana is now becoming a man eh, eh, sezvo vakataura ivo vakati inini handichadi kunzi mukomana because handisisiri mukomana so advocate nose yamusavasvitsa ivo 48 yes muzuva ranhasi uh, eh, 2 february 2026 and we are seeing vaposta ivo this poster pamaplatforms avo kusanganisira kufacebook uh, facebook uh, kuwhatsapp iwe zvakare pax kana kuti eh, yaimbonzi iyo twitter so as we are seeing eh, vanoti appreciating eh, your love eh, appreciating your love eh, so much to be grateful for eh, god bless you ndo zvinonyorwa panapa naadvocate nesu chamisa as eh, we are eh, as we are seeing so ngatitarisei panapa kuti eh, advocate nelson chamisa e, vanhu vapindurwa vachiti chiiko concerning this post because vanhu vanenge vane muono wavo vanhu vanenge vane macomments e, nemafungiro avo ndozvatava kuda kutarisa kuti vanhu vari kupindura ivo vachiti chiiko but just before e, taenda e, ya ngatipinde mucomment section e, tozokuraidzai zvakare imwe update iri mberi so mucomment section e, panapa tiri kuona kuti vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana e, vachipemberera pamwe chete naadvocate nelson chamisa

ndo zvinonyorwa umwe zvikanzi aewa mwari ngavarambe vachikuchengetai mwari ngavarambe vachikutungamirirai so vanhu vari kufara as we are saying zvikanzi happy birthday my brother and leader wishing you many more years filled with happiness wisdom, good health, prosperity. May each coming day bring endless joy, success in all your endeavors, uh, and cherished moments with uh, loved ones. Uh, cheers to you. Uh, enjoy your special day. ndo zviri kurehwa panapa neumwe zvikanzi chikomana chinokotama musoro wegudo chava chinokorwo chinokura chinokotama musoro wegudo chava chinokoro eh, happy birthday happy birthday mr president zvanzi chinokura chinokotama musoro wegudo chava chinokoro happy birthday eh, mr eh, president zvikanzi happy birthday eh, to you eh, to a leader who leads from the heart you are a beacon of hope wish you a past a health a wisdom a continued success so as we are seeing vanhu vari kufara eh, happiest and blessed birthday eh, eh, monga zvinotaurwa demwe zvikanzi happy birthday eh, boss happy birthday boss may god continue on adding more life to you ndo zvatiri kuona panapa so vanhu vari kupemberera zvikanzi happy birthday mr president wishing you many more years to come blessings god bless you Ms, eh, my president may long, a eh, long, eh, longevity of life uh, be uh, scripted all over you stay humble uh, stay focused and stay uh, a god in christ the rock ndo macomments atiri kuona panapa so tichibva ipapo mhuri yezimbabwe pane imwe post zvakare uh, tiri kuona hatingapedzi zvedu kumaverenga macomments ari pano so panapa mhuri yezimbabwe pane imwe post yakapostwa nezuro musi wa 1 february 2026 naadvocate nelson chamisa ndopost iri panaipa eh, yatakubatirai eh, this message mure zimbabwe eh, yethis video riri panapa rakapostwa naadvocate nelson chamisa nezo tongo kupelerai kuti munzwe kuti vhidhiyo iranga richiti kudii kudii imesejiwo zvakare yanga ichitotaurwa zvakare naadvocate neso chamisa let us play this video without wasting time time. Do not spend too much time trying to impress people who will vanish the moment life becomes difficult. So, have you heard that zvikonzi eh, usanyanya kupedza time yako nevanhu vanongokuda for advantages asi vanhu ava kana zvichinge zvaoma eh, when life becomes difficult eh, vanhu ivo vanokusiya so zviri kunzi don't waste time with those people so pane vanhu vanouya vachida eh, gain yekuti vakatambura pedo naadvocate Doso Chamisa vanokwanisa kuona chi vanokwanisa kuona support vobva vamira chi vobva vapinda muchi muparliament kana parliament zvinhu zvaoma vanobva vasiya advocate Nelson Chamisa but ndovakapa opportunity vamwe vanga vatori kumamusha uko vasingazikanwi Uh, but vakaita popular because of, because of advocate nelson chamisa but when it become difficult for advocate nelson chamisa vanhu ivo vakangoita abandoning so ngatinzwei zvanga zvichitaurwa pa this video People only value those who they can benefit from and vanish when the benefit is no longer there. So mazvinzwira zvonzi aiwa vanhu vanokuda kana pachine mabenefit kana pasisina mabenefit vanhu vanoita vanish ndo this uh, message yakapostwa iyo naadvocate nelson yamisa musi nezuro musi wa1 february 20 eh, 26 toda kupinda mucomment section pathis video kuti tinzwe kuti mhuri yezimbabwe yanga ichizvitambirawo sei eh, paconcerning this video rakapostwa nezuro so ngatipinde mucomment section zvikanzi look in the mirror ndo zvinotaurwa neumwe zvikanzi neuyu zvikanzi thank you my president have a blessed sunday uh, with all honesty Is Chamisa a best option to lead effective opposition to eh, Zanuism? So vanhu vanga vachibvunza mubvunzo so tikatarisa isusu pathis poll yaiswa iyi zviratidza kuti vanhu vari kuti aiwa advocate nelson chamisa vasiri ivo chaivo chaivo vanokodzera kutungamirira zimbabwe to new zimbabwe because this one angoti with all honesty is chamisa a best option to lead effective opposition to zanuism but tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuti no chamisa is not the one who can lead effective opposition so vanhu vari kuvhota ava murezimbabwe despite kuti hazvina kuti pai patorwa divi but vanhu vari kuvhota varatidza kuti advocate nelson chamisa havasisiri ivo chaivo ndopo yatiri kuona panapa so who is the best kana tati havasiri ivo takubvunza kuti who is the best e, ndiani e, option yacho the best option ndo macomments atinawo panapa murezimbabwe until meet again yeExamstream TV tichizokuudzai kuti chiiko zvakare chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe for you to be part and parcel eh, yes zvese zvachiva nazvo pano subscribe ubva waturna on the notification bell for now is bye